Nikhat ah Halkha ah hi CDF an lu a chimmi ka ngai ve le Hakha hin ralkap hi hi hard power lawng si loin soft power ah an thawng tuk cang timi a chimmi kha a ka lungthin ah a tang ngai ngai te soft power kong hi fak tuk in kan theihmi zong a si lo le asinain Halkha kah le kah lo kong, Halkha lak le lak lo kong an ceih lengmang le kan ngai pah lengmang le Hakha pawl nih lak an duh nemmam lo Hakha lak. Hakha lak cu a caan si rih lo an ti le zeitik ahkhin dek a caan cu si te la mu. A caan si cang ti cu atu i a caan si rih lo timi pawl nih hin maw a caan si cang hong kap cang an ti hnga maw. Ma cu okay ah ve a fiang lo ngaimi. Cuti mah ti si ko ahcun zeicadah Hakha CDF zong cu va um hau. Cucu um lo pi khin te. Ah, kan hei um cio ko. Ti zong khi va ruat ding khi um le. A ruang cu Hakha ralkap pawl soft power zeitluk in dah a ṭhawn timi a langnak a si tiah ka ruah ko mak kha a chimmi kha ka lung ah han um ngaingai le atu ah cun biaknak te hna kha he an an bawm hna an ti la a si tak si tak lo cu ka thei bak lo kan ni kan ni lai lei lai lei theih ning cun mu ni development zong kha nan duhmi va tuah nu ti te hna kha an ti hna ti bantuk kha sala a va si tak hna riak maw sinain a langmi cu halkha mi nih dawh halkha cu lak dih ding selo ti kha vaya a hong chok ko cu ma cu cu halkha he ti khi hei ta chun hram ning le mu Mah keimah zong eh, CD a pawl zong ka hei ti tawnmi hna cu. Zeidah Thantlang cu hitin pei si lengmang la le Halkha hna an kah tikah cun nan sining um ek in nan bawmh hna hau. Uh, cu lawngah pei Thantlang zong cu kan luat ko la cu. Ti kha Thantlang cu a pawl zong ka ti tawnmi hna a si le uh, hiti ti ahcun kan sunghmi, kan zatlakmi Cu ahcun nihin ah kan zaam kan zaam ah hin hi lumhioh ne me ah he lumhioh ne me hei si ko hei ti ko si mu lumhioh ne me kan zaam hi mu amiak deuh min ong hlaing lei kan zaam ga amiak deuh ti cuai thlai ahcun mu nihin ni ah hin min ong hlaing lei zaam do amiak deuh cang cu le ralkap mi Aung Hlaing eh, SAC zong cu soft power an van thlawn tikah cun pingiayi zong uh, an he uh, zei pingiayi tete zei mo tete zong an va kai kho ti bantuk ke fim thiamnak zong tampi in la kho rengkun hna cun uh, kan hawipa rengkun in avan kan chon le rengkun ah to hlai ti mi um lo nuam tuk ti pawl kha a van kan ti le ka pawl nih ralzam harsa thinlung a hrawk a hrawk chin lengmang ko cang cu le hiti ti ko cun a ve kan cel ti ne lo ka pa lian pa ka pa lian pa nangmah cing cing in na rak hman ko va ti hau ding dir mun hna kan dir cang le mu. Mano ahcun ruah deuh cu kan hau kan lung a dongh zongah lung dongh phu awk a tha lo timi dir hmun hi ho paoh nih kan fian hau le uh, ka dang hmun dang cu zei ka dang uh, miukni dang uh, deuh cu zeitin dah ka va ti ngam hna mu sihmanhsehlaw kanmah thlantlang a si komi thlantlang peng si komi thlantlang in tung bunh a si ve komi nih thlantlang fak chinchin i kan ruah caan cu A bit okay, a si bak tiah ka ruah a si. Cucucu hmun kip ka kip ummi thlantlang vialte zong nih uh, vei fak khun i nan ruah ve a hau, hau caan a si ti baka ka ruah ko. Le hi ah hin keimah cu hei pe thuam ali kom ding ma mu. hi ah hin hi a herh tuk ni cu kan kan hmun te hi kan hmun te hi how sakat how liberated area hrimhrim ah kan ser a hau cu chungah cun vawlei cung fimthiamnak ah a herhmi a zami vawlei cung fimthiamnak vawlei cung fimthiamnak zong a ban kho vemi sianginn tete zong kan dirh hna an hau kan sunghmi hlei ah kan pingiai i zong kan sungh chih rih mi hmm, le tluk fak dah si cang mu ne min ong hlaing te nih soft power i an kan tai chin lengmang nak hi kan mah hrimhrim zong nih rak le thal ve rak izu ma izuam nak cio in uh, pingiai yi lei kam se chen ma yi lei kam se se uh, kan rak ruwa chi zong kha a hau tuk sung shan mi asele chu sang ding ah cun kan ram he Kei cu a lai holh in ka ti le an ka nih lengmang. How kan sak kan how. How sak how. Uh, how sak timi ahcun uh, kan ngakchit lio ahcun na hau sak kha kan rak theih lengmang mi si le na hau sak ahcun na nei lomi pawl cu an i thawh bal lo caah vok zuwa pawl cu na hau sak vai thawh a si bal lo caah le na hau na hau sak ahcun na nei pawl nih na hau kha sak hau thlantlang pawl nih hin kan thlantlang hau sak hau le hau sak timi ah hin atu cu na hau sak lum lo cun hau sak cu sila lo le mu he liberated area kan sernak ding ah hin hau kan sak hau le hau sak ah hin hau nih hau kan sak pi phung zong cu asilo cu kan mah thlantlang nih kan i sak hau ko cu

Ka tuah lang hap so ahhin an hei kan chim ding ah mu. Le a thiam mi an um ko la. How kan i sakkat hrimhrim a hau ti. Hau tha te kan sak lo ahcun hin ah kan kan fak chin lengmang rih la. Kan lungdong nih hin a kan hrawh thlu la. Le kan lungdongnak he kan sungnak ding sahrawh hlah seh. Kan lungdongnak he thar kan i chuahnak ding tu siseh ti kha. Thlantlang vialte nih kan ruah ṭhan hau ti kha a a ka ruahter ngai. A har a har bik a tu bik kan sinak hi hopat zong kan theihthiam la ti kha ka ruah ko le kan upa hna zong nih uh, se uh, think globally ti cu hopo nih tlaih se ko la think globally act locally ti su ti kha vai tlaih cio se ko la hopo zong nih Harcem dirhmun i dirmi i zuan hnawh kha a sual an ti la lo da ho le kan nih zong hi hong kan ruat ko hong kan ruat ko kan harsatnak he ai harsa chin lengmang la he atu fur la bang han cu zeidak kan va lawh chin lengmang mo ai harsa chin lengmang he thlan tlang peng chuak thlan tlang Thlantlang khuasa, Thlantlang inntung bunh hna, Thlantlang penghei pehtlaimi vialte hna fak chinchin i nunnak kar in an kan tenh chin lengmang a hauh caan a si hi ti te kha vaurong bak khin van au rengreng cu keimah zong hi ka van duh ngai le vaurong hna nan van kan auter GTR au hna nan van kan auter ahhin a je hawi i rengkun rengkun lei kal mangan man lengmang mi kan ni nan kan hlat chin lengmang ka ti le tu e le uh, dai kam sia ka kan i lom kan sining tu he chim ko si kan sining tu he uh, hei phuang ko si uh, adang tu kha chu uh, si sining khan kal te ve ko se lo ti kha uh, ram thoka van se se lo ka bia zong sau sula bilo na na lu na bia na kan lu da kom hala